Dan il-bodice femminili huwa wieħed mill-kollezzjoni nazzjonali tat-tessuti. Qiegħda fil-Mużew Nazzjonali tal-Etnografija li jinsab fil-Palazz tal-Inkwiżitur. Mogħtija l-mużew snin ilu bħala donazzjoni minn familja. Hija ta' nofs is-seklu tmintax, stil li huwa ta' influwenza minn pajjiżi tal-Ewropa. Kif jixhed id-drapp, bħal il-brokat, id-drapp jiġifieri, id-disinn tal-fjur, il-qata' tal-kmiem, u l-lazz li għandek fuq quddiem kif ukoll hemm lazz fuq wara. L-istomaker ta' quddiem huwa nieqes. Stomacher dekorattiv li jkun taħt il-lazzijiet. Hemm nieqes ukoll id-dublett. Il-għan tal-kollezzjoni tat-tessuti u l-kostumi mhuwiex biss biex ikun merfugħ. Imma jinħareġ għall-wirjiet, jiġu esebiti f'kuntest bħalma hija din. Djalogu ma' xogħlijiet tal-arti bħalma huma ta' Antoine Favré. li fihom naraw stil ta' ħajja nobbli. Dan il-bodies kien esebit f'wirja oħra xi snin ilu. Ħaġa aktar importanti hu li jsir studju, li ssir riċerka dwar il-kostum u t-tessut ta' kull perjodu. Illum għandna ħafna iktar tagħrif dwar id-donazzjonijiet li qegħdin nirċievu. isiru parti mill-istorja ta' dak li jagħmluna Maltin li mhux dejjem issibha miktuba fil-kotba. Jiena bħala kuratriċi tal-kostumi u tessuti naħdem ħafna mal-laboratorju tal-konservazzjoni, mal-konservazzjonisti. Min-naħa tiegħi l-istudju jekk jiena qed inħares lejn drapp buttuni, cricket, materjal ieħor li huwa magħmul minnu l-kostum. U mbagħad hemm dawk il-laboratorji jidħlu iktar fid-dettall fejn jidħol ix-xjenza tat-tessut. Jintużaw microscopes, jintużaw faċilitajiet oħra diġitali u minn hemmhekk niskopru ħafna iktar informazzjoni dwar il-bodies u affarijiet oħra. Ix-xogħol tal-kuratriċi hu li tagħżel oġġett, f'dal-każ ħwejjeġ, li jmorru mat-tema li jkun hemm għall-esibizzjoni. Imbagħad ehm, tiġi għandi fil-laboratorju u tara barra li niddiskutu il-kondizjoni tal-oġġett u xtajjeb biex jiġi esebit, jiflaħx jiġi muntat, ehm, nitkellmu fuq dal-affarijiet. Jiena rrid nagħmel condition report ngħidulu qisu nistudja l-oġġett, nara li huwa b'saħħtu, tgħidli b'saħħtu, ġelli pereżempju l-ispalla tant tkun immermra li xi tiġi biex tlibsu fuq mannequin ma jkunx jiflaħ dik il-kedda li wieħed jgħaddi minnha. Ehm, imma f'dal-każ kellna xorti li din il-bodies li għandi warajja kienet b'saħħitha biżżejjed biex tiġi immuntata. Ix-xogħol ma jispiċċax hemmhekk. Ehm, aħna nafu li matul iż-żminijiet in-nies inbidlu, il-forma tal-mara nbidlet bħal tal-irġiel, imma bħalissa qegħdin nitkellmu fuq in-nisa, okay? U l-istudju tal-konserviter mal-kuratriċi u li naraw flima perjodu taqa' Kif qalet tajjeb Anna Maria, dan jaqa' fil-perjodu tmintax. Nafu li n-nisa dak iż-żmien kien ikollhom qaddhom żgħir. Dak huwa sforz kemm kienu jissikkaw il-korp tagħhom bil-korset, okay? U din hija eżempju tajjeb, okay? Xogħol il-conservator imbagħad fuq liema manikin ħa nlibbsu. F'dal-każ kellna problema għax manikin ta' mara bħali huwa kbir wisq. Kellna nixtru manikin ta' tifla żgħira, ok, u dal-manikin xorta kien kbir mill-qadd. Allura x'sa nagħmel jien? Irrid nieħu l-qisien minn ġewwa tal-bodies. Aħna nibdew bil-kontra. Meta aħna mmorru għand il-ħajjata hi toħdilna l-qies tagħna biex tgħattina bil-libsa li ħatħitilna. Aħna naħdmu bil-kontra. Nieħdu l-qis minn ġewwa tal-ġakketta. Okay? U nibdew naraw li ma parti mill-mannequin rridu naqsu. F'dal każ naqqasna ħafna mill-waist, mill-qatt. Ehm, nużaw għodd ovvjament biex nillimaw iż-żejjed. U kol meta nillimaw irridu xorta namlu iċken mill-qis ta' ġewwa tal-ġakketta. Għal xiex? Għax jinaw il-libbes ma nistax nisforza. Il-ġakketta ma tiċċaqlaqlix Tpoġġija fuq l-oġġett. X'in jiena nillima biżejjed il-manikin, mbagħad nuża materjal artab, ngħidulu packing aħna, okay? biex inagħtu l-forma tas-sider, tal-qatt, tal-ħibs. F'dal każ il-ħibs ovvjament mhumiex ta' tifla żgħira, okay? Libbisnihom bil-dan materjal li għandna. Nerġgħu nippruvaw il-ġakketta, ovvjament. Xi naraw li qadet tajjeb, niksu b'dik il-lajkra sewda li qegħdin taraw minn barra. Okay? Huwa xogħol ta' paċenzja, ta' dedikazzjoni u ta' rispett lill-oġġett. Dejjem irid ikollok il-post nadif u dejjem tibqa' tikkonsulta mal-istorja ħatara kif kienu jidru ħalli inti min ħajġiera Din il-ġakketta hawnhekk ġol-mużew ittih rappreżentazzjoni tajba tal-figura li kien hemm taħt din libsa. studju illi jisir fuq bodies bħal din, l-ewwel ma tara il-disin tagħha. Id-drab minn xi xinu magħmul, l-aċċessorji bħal huma l-kriket, f'dal każ kellna l-azzijiet neqsin, u l-istudju jsir permezz ta' kotba u anke f'kollezzjonijiet privati jew inkella f'mużewijiet. F'dal każ il-sabiħ dwar din il-bodies hija li bħalma semmejt hija ta' seklu 18 u tara f'dak il-perjodu x'kien jintlibes. Il-ħjata kif kienet issir id-drapp ġieli jaqbel u ġieli ma jaqbilx. Ir-riżorsi kienu ftit, allura jippruvaw jagħmlu kemm jista' jkun din l-iktar libsa eleganti. Bħala lazzijiet, eh, x'inhu l-użu li jkollok lazz? Fuq ta' quddiem ikollok stomaker. L-istomaker mhux ħlief ikun dekorattiv, ikun triangolu li jkun imdaħħal wara l-lazzijiet. Għandha il-lazz fuq wara eh, għal diversi raġunijiet. Il-libsa kienet jew tintiret jew inkella l-istess persuna kienet tilbes l-istess libsa imma forsi tqawwiet ftit jew inkella tkun ħarġet tqila, allura jkollha dak l-element ta' iktar ftuħ min-naħa ta' wara. Dil-bodice hija waħda minn ftit jekk għandna ħames kampjuni bħalha. Nixtiequ 'il quddiem ikollna iktar eżempji biex aħna lin-nies intuhom iktar viżjoni kif kien iż-żmien ta' dak il-perjodu, ta' żmien Favrè. Għandna wkoll pittura, meta wieħed ikollok il-pittura ta' dal-tip ta' ħwejjeġ u jkollok xi ħaġa ta' veru, għandek ġakketta ta' veru, din hija eżempju ħaj ta' kif kienu jilbsu n-nies, tagħmel l-istorja iktar interessanti u nkunu nafu iktar fuq il-kultura tan-nies ta' dak iż-żminijiet. Jiena nħeġġeġ li kull min għandu eżempji u jixtieq jixxerja magħna dawn l-affarijiet, aħna qegħdin hemm biex ngħinuhom jidentifikaw, jistudjawhom, ħalli l-istorja ta' Malta, speċjalment tal-ħwejjeġ, issir iktar miftuħa, iktar mgħarrfa, ok, u nikbru flimkien bl-informazzjoni.